John. 8 munud i 9 o'r gloch. Ni'n mynd i roi sylw i wlân nesa, cynnyrch hanesyddol pwysig o Gymru. A llynedd ar y rhaglen, wnaethon ni glywed am brosiect arbennig gan Fenter Môn oedd yn ceisio gwella ansawdd y glân sy'n cael i gynhyrchu yma. Wel, mae yna ddatblygiadau yn y cynllun yma. Betran Siencyn, Uwch Swyddog Cynlluniau Arloesi Gwynedd Wledig yn ymuno dyn ni i sôn mwy. Bore da, croeso aton ni Betsan. Um, be sydd wedi bod yn digwydd yn y prosiect arbennig yma felly? Wel ia ma' 'na yym sawl datblygiad 'di bod dros y flwyddyn ddwetha. 'Dyn ni 'di bod yn monitro llawer o bethe yym sawl nodwedd wahanol gyda'r ŵyn aml bwrpas a grŵp rheoli yym grŵp o ŵyn Romney i edrych ar pethe fel eu cyfradde twf, pwyse ac yn hwyrach mae'n yy nodweddion a sample cni ac ansawdd eu cw- cig. Yym m- y canfyddiad amlycaf dwi'n meddwl yw'r nodweddion gwlân a o'dd y canfyddiad yma yn llawer gwell na'r disgwyl. Be' o'n i yn ddigon ffodus i allu profi y gwlân am ddim trwy gynllun arall Menter Môn, Gwnaed â Gwlân, allith unrhyw un neud hyn. Felly beth sydd angen wneud yw cymryd sampl ochr um, o'r cni a'i anfon i'r Awdurdod Profi Gwlân yng Nghaernarfon. Wel, fe wnaethon ni hyn nôl yn yr hydref a darganfod bod um, micron y gwlân yn llawer is gyda'r oen aml-bwrpas, sef be oeddwn ni'n gobeithio am. Reit, a beth, Felly- be, sori, be mae hynny yn ei olygu felly os yw'r micron yn is? Ie, so gore poethaf yw'r meicron, mae fe'n golygu bod y gwlân yn fanach, yn fwy meddal ac o ganlyniad yn gallu cael ei ddefnyddio i greu cynnyrch pen uchel sydd yn cynyddu ei werth wedyn. Ie, a pan 'y chi'n sôn am ddefaid aml-bwrpas, beth yn union yw'r rhein? Felly fe groeson ni yym Defaid Romney ar ddwy fferm yng Ngwynedd llynedd gyda um, had hwrdd merino yr holl ffordd Awstralia, felly ffrwythloni 35 o ddefaid yn artiffisial i greu y brid aml-bwrpas yma wedyn. Ie, yeah, ac o'ch chi'n sôn bod chi hefyd yn mesur ansawdd y cig. Pam fod hwnnw yn rhan o'r darlun hefyd? Wel, mae um, ansawdd a chynhyrchiant y cig o wlad yma yn uchel tu hwnt, fel dyn ni'n gwybod. Felly oedd yn bwysig iawn bod ni ddim yn cyfaddawdu ar yr ansawdd yma. Felly, er bod ni'n ceisio gwella ansawdd y gwlân, um, oedden ni eisiau sicrhau bod hwnna yn creu yym ffynhonnell incwm ychwanegol yn hytrach na yym disodli y cig wedyn. Felly beth y'ch chi'n gweld yw potensial y rhaglen yma? Ydych chi'n gweld bydd e'n yym beth cyffredin yn y dyfodol o bosib i groesi'r bridiau yma o ddefed? Wel dwi'n meddwl o beilot bach fel hyn, 'dyn ni wedi um, cadarnhau ei bod hi'n bosib ychwanegu gwerth at wlân a chreu ffynhonnell ychwanegol o incwm i ffermydd, a gan bod sawl un wyne- yn wynebu um, dyfodol ansicr ar hyn o bryd, ie, gobeithio bod e'n rhywbeth fydde mwy o bobl yn ystyried ei wneud. Ie, a mae yna ddiwrnod arbennig yn mynd i fod i bobl sydd â diddordeb i gael dysgu mwy ynglyn â hyn? Oes, felly yym dau oedd yn rhan o'r ff- yym o'r cynllun oedd Gillian a John Williams, ffarm Parllaesa yn Rhoslefain ger Tywyn. Yy maen nhw yym wedi bod ddigon yym hapus i helpu i gynnal digwyddiad yym ychwanegu gwerth at wlân ar ei fferm ar yr wythfed o Fehefin, felly bydd cyfle yym i ddysgu mwy am ganfyddiadau'r adroddiad yma. mwy o waith y tîm gwlân, a cyfleu holi'r ffermwyr hefyd am eu profiadau nhw yn ystod y peilot. Yym, ia, felly, dewch draw i Dywyn ar yr wythfed Fehefin os dych chi isio clywed mwy. Dyna ni, a rhagor o wybodaeth ar gael gan Fenter Môn. Diolch yn fawr iawn am y sgwrs y bore 'ma. Betsan Siencyn yn fan'na, hi yw uwch